Холкуос маҥнай тэриллэригэр тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сылга табаарыстыбаҕа маарынныыра, хонуу үлэтигэр күүһү түмүктэн саҕалаабыта. Ол курдук сэттэ эрэ ыанар ынахтааҕа, ол оннугар отут көлүүр оҕустааҕа, сүүрбэ көлө аттааҕа. Тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ сыл Кэтит Күөлгэ кииннээх түмсүү холкуос тэриллэр Бэрэссэдээтэлинэн Филиппов Афанасий Кириллович талыллар, колхоз маҥнай тэриллэригэр биоһонча ынах сүөһүлээҕэ, биоһонча сылгылааҕа, тыһыынча тоҕус сүүс түөртүн икки сыл көһөрүүгэ барыах иннинэ икки-үс чэкэ ынах сүөһүлэммитэ, биир оччо сылгыламмыта. Тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыл Кыһыл, Кыһыл Ньында табаарыстыба суотчут Борисов Дмитрий Яковлевич ити дьыл ахсынньытыгар оройуоннааҕы сир-салаатыттан Пирожков Константин Ванипатьевич тахсан мунньахтаан сэттэ уон хаһаайыстыбалаах бөдөҥ буденнай атынан колхоһу тэрийбитэ. Бэрэссэдээтэл Иванов Федор Гаврильевич Соловтатынан хаһаайыстыба үлэтин саҕалаабыта. Онтон кулаак утары табаарыстыба оннугар Бүөһүн аҕыс хаһаайыстыбалаах Социализм суола колхоз тэриллибитэ Икки дьоммун кытта көһүүгэ барбытым тахсынныы диэҕэ иликтэн туох ол көһүүгэ сэрии суут кураан дьылыгар көһүүгэ Ураа уурааннар ыыппыттара. Онно дьоммун кытта барсыбытым. Туунча оҕус сүүс түөртүн икки сыллаахха бары барыбытын дьэ ол бырдах таһаҕаһы таннар таҥаскытын уонна аһыыр иһиттитин эрэ ылаҕыт диэбиттэрэ. Ини гынан ол курдук дьэ бары тэринэн барбыппыт, мас тэлиэгэнэн, оҕуһунан таһаҕаспытын уураммыт Онон таһаастаатым да, ылайдахпына эрэ сыарҕаҕа начаас олордон ылаллара диэн уута тэбис-тэҥҥэ сиэттиһэн баран, атыы Бэстээххэ барбыппыт. Бэстээххэ үс-төрүт хонугунан айаннаан тиийбиппит быһылааҕа. Онно тиийэммит талах төрдүгэр олорбуппут. Тыысса бары туох да киирбит дьоннор били үс холкуос, буденный холкуос, түмсүү холкуос Социализм суола холкуос буолан үс холкуос барбыппыт, баран бииргэ талах төрдүгэр түһэммит олорбуппут, иннинэн ыйаҕарыттан ордук олорбуппут онно. Олордохпутуна дьэ ис тиибигэр ылларана дьоннор истэрэ ыалдьан эрэл бөҕөнү көрбүттэрэ, сорохтор ото ис, ис ыарыытыгар ыалдьан өлбүттэрэ уонна аны бытыһыа диэки таҥаспыты ылаллар, уруккуталлар этэ онтон балаҕан ыйын үһүйбэ-үс күнүгэр курупуская диэн пароход кэлэн икки дуу үстүү баазаны холбонон дьэ бары онно хомуллан киирэммит айаннаабыппыт айаннааммыт дьэ нэдиэлэ курдук айаннаан дьэ алтынньы икки үс күнүгэр тиийбиппит натаара диэһиргэ онно тиийбиппит Туох да суох, ыал да суох, өтөх да суох, өрүс бүөрэйэритэ сүөкээн кээспиттэрэ. Онно бараммыт, аны сүөһүлээх барбыппыт, сүөһүлээх барбыппытын билбэт этибит, сүөһүлэрбит сүөһүлэрбити сүөкээн тааҥкаларын ирэлиир, өстөөх киирэн сабардаабыт, куорат тарын босхолуур. Халлаан ааҕа мохсох олор, мотуордара дырылыыр, өстөөх киирэн саһа сытар, куорат тарын буомбалыыр Муора улуунун күөрдэрэ боруолары унаарар, сүүнэһин ким быыскалары өстөөхтөр уһаар, чугаһаатар чугаһыыр, өстөөх олор чааһа, кыамнаатар кыламныыр, кыайыы күнэ сарыала, кыайыы күнэ кылбайыаҕа, көлө-үөрэ оонньуоҕа Ыстаалыммытыҥ Майыаҕа дьоллоох тутубута буол. Оннук күндү мүнүүтүнэн сүрүн аайы тэбиэҕэ, бары норуот үөрүүтэ дойду ахсын кэлиэҕэ, кыайар кыыл аармыйаҕа балыктыаҕын доҕоттоор, сэргэ дуу ыстаалыҥҥа махтал ыллааныҥа. Ити биһиги балыкка үлэлиэһий диэн оҕолор куруук

кыргыттар баар буолаллар олор ол туохтаан үөрэтэллэр ол гынан мин айас киис кэриэс саараама саҥарбатах тылым дьэ бүтэйэтин дьаабы мин балтым массар кэскэрэ

Үлэһит табаарыстыба оннугар Пушкин аатынан колхоз тэриллибитэ. Хайахсыт нэһилиэгин биэс колхоһа алта-сэттэ сыл иһигэр атахтарыгар туран испиттэрэ. Тыһынча тоҕус сүүс төрдөн икки сыл күһүнүгэр иэдээннээх хоту көһөрүллүү иннинэ нэһилиэк тыһынча сүүс киһилээҕэ, үс сүүс биир хаһаайыстыбалааҕа, оройуон биир бөдөҥ нэһилиэк этэ. Хоту көһүйэн көһөрүүгэ буденнай, түмсүү, социализм суола колхозтар барбыттара. Буденнай колхозтан төрт уон сэттэ хаһаайыстыба, сүүс төрт уон киһи, ол иһиттэн үлэни кыайар биом on түөрт үлэһит, уон биэс ынах сүөһүнү, түөрт сылгыны илдьэ барбыттара Түмсүү колхозтан отут биэс хаһаайыстыба, сүүс сүүрбэ тоҕус киһи, ол иһиттэн үлэни кыайара биэһун сэттэ киһи уон ынах сүөһүнү, сэттэ сылгыны илдьибитэ. Социализм суола, Тёрдон хаһаайыстыба, сүүс уон тоҕус киһи, үлэни кыайара биэһун сэттэ киһи, барыта уон биэс ынах сүөһүнү, түөрт сылгыны илдьэ барбыттара. Онон Хайахсыттан үс сүүс алын аҕыс киһилээх сүүс сүүрбэ икки хаһаайыстыба кинилэр истэригэр үлэни кыайара сүүс сэттэ уон сэттэ киһи хоту көһөрүллүбүтэ. Хайахсыт дьоно Кэбээйигэ Хатырык хонууну сорохторго билиҥҥи Эдьигээн оройуонугар Натаара үрэх сиригэр сүөкэммиттэрэ Натаараҕа балыгынан дьарыктаныахтаах хайахсыт холкуоһу тэриммиттэрэ, бэрэссэдээтэлинэн Филиппов Афанасий Кирилловиһы талбыттара. Тиийээччитин күһүҥҥү силбиккэ, иччитэх кытылга, аҥардас илии күүһүнэн туруорбах диэни тутаннар, тоҥон өлөртөн өрүһүммүттэрэ. Тутулла турар баалаҕаннарга кытылга быраҕыллыбыт буочкалары бысталаан, тимир оһохтору оҥортоон, Софронов Петр, Бүөтүр Уус аҕыраабыта. Онон сүүрбэччэ балаҕан аҕыйах ампаар диэни туттан олохсуйбуттара, кыстыктарын оҥосторго күһүннэрэ бүппүтэ, ити кэмҥэ балыктыыр бириэмэлэрэ суох буолан, балыктыы охсон балык туттарбаккалар, үлэһит аһыыр нуорма бурдуктан баарын үрдүнэн биэрбэтэхтэрэ, хоргуйуу, өлүү, сүтүү саҕаламмыта Тайахсыттан сэриигэ барбыт сүүс түөрт буойунтан түөрт уон алта киһи сэрии толоонугар охтубут буоллаҕына, көһөрүллүүгэ барбыт сүүс отучча киһи ыалдьан, тоҥон, аччыктаан өлбүттэрэ. Сүүрбэ тоҕус хаһаайыстыбалар имири эстибиттэрэ. Хайахсыт үтүө-мааны кырдьаҕастара, саастарын ситэ илик оҕолоро-уруулара, үлэһит дьоно-сэргэтэ ыар дьылҕаламмыттара. Хоту дойду олохтоох дьонун үтүө санаалаах көмөлөрүнэн үлэни таба тэрийэр салайааччылаах буоланнар, аччыктааһыны, өлүүнү-сүтүүнү аахсыбакка балыктаан бэриллибит былааны толороннор үтүө суобастаахтык үлэлээн, Филиппов бэрэссэдээтэллээх Хайахсыт холкуос дьонун тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон түөрт тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон сэттэ сылларга көһүүттэн төннөртөөбүттэрэ Хотуттан кэлээт Пушкин, Крупская аатынан холкуостар холбоспуттара. Аан дойду сэриттэн холкуостары хоту көһөрүү сут-кураан сыллара Хайахсыт нэһилиэгин дьонун-сэргэтин олоҕор өтөрүнэн оспот ыар сүтүгү хаалларбыта, көннөрүллүбэт иэдээҥҥэ тиэрпитэ. Сэрии хоту көһөрүлүү иннинэ Хайахсыт тыһыынча сүүс киһилээх буоллаҕына, күн бүгүн бэс сүүс биэҕинчэ киһи олорор.